Ekero totigaretie amatuko amake igo gochonyora koba togoaka chikura chia IEBC naboigo chinyora koba chikorigia omorai bw'ense ense ya Kenya. Omong'usanano onyare koba gokoba aroro egati y'omorai bwe okobwatana kwa Nasser Raila Odinga naboigo baria bande bakonyara koba bakorigia chikura echio ensemo naboigo oyo omorai ase engaki echi iga Uhuru Kenyatta. Nigo banya koba kunsanana igoro ye chitariki naboigo amaonchorerio obaganetie anyare koba gagokorekana ase ensemo eye ya IEBC erio chikura chinyara koba chikoba ekubene. Chikura echi gani nigo chianya koba chigotenenigwa goetera ng'a obotogani bwanyare koba bokororekana aroro goetera ng'a okonachiwa enyomba eye enene ya Supreme Court korora ng'a amamocho narenge aroro ase okomotangaza Uhuru Kenyatta koba omorai bw'ense goetera nechikura chinyare koba chibwakwa chitariki isano na isato omotienyi gatano na gatano omwaka oyo iga o 2017. Rosemary Obara noyomo bwa baria banyala koba bako bakorigereria naboigo konyara koba bakomorigeria chikura Uhuru Kenyatta nere nigo atebire ng'a abakenya tiga baiguri baroche konyara koba bagoaka chikura chia tariki emerongo ebere na isano nemo erio banyara koba bagokora egasi yabo ere endonge. That reason am positive after 26th ekero togocha goaka chikura naende mwamo gusii ninde sure nimore tayari koirania ebiashara biaito bigende Homa Bay.

to rejunovate ourselves so that togenderere nebiashara kera egento kegenderere omong'ina oria otabwati kende anyore.
Nigo boigo anyare koba goteba ng'a ebiasara nebinto ebinge bi'engencho binyare koba bigotenena gweterana mokogusanerwa kwa gesiasa ase atebire ng'a ochonyora koba okogenderera naboigo gokiinia ebitoki bikonyara koba bigotoka ase chinsemo ao nogotigera abakenya banyare koba bagoka chikura echio. Onde omwanyabiashara ase etown ya Kisii eyio ere Kisii County ontagete goteba buna nagokire sana rituko ria rero goteba buna IEBC nere tayari gokori chikura and I'm positive ekiagera oise korigereria buna omwanyabiashara ebiashara biasarekire besa nchiyo ekero okogenda echiiro banto nababwati besa.

The Kenyan currency has actually gone very very down, it is poor.
Nigo boiga atebire ng'a ogochia kogosigwa kw'abande baria bataete tochi goaka chikura echio negento kere ekebe, na igo omorai bw'okobwatana kwa Nasa natakire onye koba agotebia abanto baye ekimaene nase ogochia kobatebia igoro y'ogochia goaka chikura echio ase enchera ere endonge, ekogera nensemo ero ase ekatiba ya Kenya.
Ase okong'usana nokwo iga, aye norooche ng'a ande ake opposition na serekari nbase konyara koba bakominana ekero bagoteba nbase konyara koba bagotangasa amang'ana amakong'u chikura chitase konyara koba chigoakwa.
ase ogocha ase ebinto ebi bakonya gokora, ebi ne nkobiroka ebitisho, naende twarosire nebitisho. Abakenya nogende isiko iga aria, nogende abanto abwo bagosuguma emekokoteni, ebi nebitisho, naende barosire. Na barabwo mbatagete konya gosuguma emekokoteni batari goakanwa ekiagera bakondetera amache, nabatebi moche marogoba, marogoba tinde aonye, ebi nebitisho, mbigotokonya.
Mbosemi ki orae omoaki ekura ore ase chinsemo ao igoro y'ogochia goaka chikura echi iga ekero abande bagoteba ng'a ntoaka abande bateba chiakwa. Inche ntaete goteba iga. Omokenya nabwate egento gekorokwa democracy eki Raila arwanererete naende mosigete. Onye obwate that democracy terorekana buna abakenya kogenda bare korwana buna. Ngochie bare korwania abanto bagoaka chikura, onye mbatageti goaka, tiga babere isiko. Lakini mbabaisa gocha kworokia chisegi ase engencho ye chikura. Tiga democracy ekore egasi, naende I believe in English etogokeroka fundamental human rights.

Abanto baito bamenyete in different parts of the world, abagere mbamanyete bogikuyu, abagikuyu mbamanyete kisii, abagikuyu mbamanyete bogere, abagikuyu mbamanyete bosigisi, ntobaisa koreta riberera rigocha gwatanana nense yaito and I want to quote Raila saying we are great Kenya is a greater place than ourselves na Uhuru agateba buna